Ntagete abagusii mwensi ase more, kaende motegere habari y'Eujumbe eye achete igoro y'ebinto biakorekanete gusii. Ase egekore kende ki'ogoichania eamate eyemo korwa ase ekenyoro kia Bokimweri, esub-county ya Nyamache, mbiriri ere magega y'okobasiria abamate babo babere. Joseph Ayako nigo agotebekana goakwa omoro amo na momura omwabo na gosiria obogima ase mama omwabo ase erieta Omong'ina Mary Ayako, Boigo asereti obogima goetera ogosutoka chingaki ayaigwete ayio. Goteba kimaene pi, gusii siku izi abanto ngonya gokora bare ebinto buna ebio. Okonyora abake na abanene, abagaaka na abasae bado mbaro bakwenegete chisegi ndimo kero kende iga, abaisigete enka iga aria kero oka. Baimogete mbamanyaine n'abagesaangi bakinire amo babeire chingaki chinyinge. Bono bakagosana okogosana koria tw'obogesangio ng'a yaya tokonyara. Bono ekero kere marogoba iga oyogoserete oyonde marogoba ki bagwete aochinchera ngesamoja iga, agasunda kabere bakang'eana nagasegi bosa iga. oyonde gakobwatia chinyomba ase oyonde amerete gochia korwana. Oria baikete mwaye ase bakorwanera akabwata omoyio akamobeta oria gose ebikuba gose emeywo etano. Omoro oyio finally egetuba nyagetari kero kare general agasira. Omogisangio oyio oye oyonde akabwatwa babere echela ime bare. Lakini omomura oyio oroche natindegetwe. Engaki eyio echwe bosa onkoga are. Kwamakoigwa ng'a omura oyomo narue ase arwe, agachanchora omosubati ore nyomba, omosubati ng'a abategerete komobora bokamoria, akamoaka, agakwa. Nkagenda ase egete igaa amatanga naro tari komochie obaba, nkomanya konyora omongwana getabu ng'a tari omochief, omosub chief. Amokaba agateba ng'a omongwana gusii nabo aimoketie literally akamanya koimoka agakenya gosimoka aye akenya na omwana, nere bono aga akabwatwa na echela are. Bono iga first of all ntogende amasabo, ekero Nyasaye ataremeti chinkoro chiaito, abanto mbabase koba bakorwana na koimokia chinkoro igoro goaka omonto. Toteremi chinkoro kabisa, because yaikire ase oborobia bwa goetania ebirengererio bia omonto. Kwamanya onyore omonto oakire oyonde, omongwana nare kare bado keroka, bisanga biarabire nonye keroka neba kere seito. Kwamanya okonyora omonto. Atindete enchera gete iga, omwaka oyio mokwake omwana oye orue. Omwana oyio oye iga agoaka nse iga akoria nyagitari agasira igo. Inse boria, mongwana oyio bono nigo togokwana tari buya igo, lakini ekemanyeto nkeria ng'aki, binto buna ebio mbiri biya. Abanto mbabe totiga koba bwango goaka omonto bono ase eke ere. Nchera ende abanto twakire abanto, lakini ntobanerete kei obororo mbobwo ase ogototang'ana ekero twakora ebinto. Totige goita abanto. Onye koroche ng'a omonto obeire omobe, omanyete onye koroche omonto ogechire, taragenda ase okogenda gochia, motigane genda. Ninganeti kare ndete aba abanto chipastor abanto bagokwa bagokwanera amang'ana ya enyiomo. Moche igaa, motwerese buya naki naki abanto barenta komenya, chishida naki chikoba chi na naki abanto bagotatua chishida chiabo ase chinka gekogera. Chisegi chiaito ere emechie. Ogoika eploti tokorara ploti pi boki maambia otaraigwa omonto agokura uwii uwii ng'a ninki nyarebe goita mokaye. Naende maambia kwa abanyora bagotara. Yaani abanto bairire ng'a korwana chisegi egento kia kawaida. Egento kia kawaida. Igo ntobe ntonyora at least abanto bagotosemia nchera eye nchera emo iga naki tobe ntokomenya chinka chiaito especially baria banyomire. Egere chikonya abanto. Batige chisegi. Abanto mbarabwo bakwenyora ase emechando batatagete bataganeti koboa. Oroche goakera omonto okure, obororo bwagera, naki ogochi koba? Komonyora abana abasinini batigirwe abwo, mokungu oitirwe oo, mogakochire echela. Bono abana abwo naki bagokina? Eye nere emechando tobaete goikaransa nse buna abagusii, tonya solve. Neya moimu sana. Gekogera tikonyarekana twanya konyora chiabari nyomba yasambirwe. Aya, emechando ende nabang'ina abagotu b'ebinyoro na abagaaka. Twensi pi kare ntogote toike chingaki gete iga. Eyo ntorakane oborogi mbore gusii. Lakini ase ekio okore omonto ogatira obwate chitumbu chiomanyete bieka akang'ina agatigira abwo na abana baye gose iga ategoka anga abwate bana. Kwa amakumbu iga gwagenda gwachia komoita obwate omoro kabisa ogwaka omong'ina omogotu emiaka themanini gochia motwe. Okomwaa komoro kabisa ng'a ng'a nkomoseria ore, ng'a nomorogi, ng'a nomorogi. Eeh aborogi barobwo mborobwo buya, lakini omanyete borogi oyo torapruveri monto ng'a aye nomorogi, bono abangwana mbayochi maarani aria bare echela, ase eng'encho baitete omong'ina, bagasamba chinyomba, pi bagasamba. Ng'a esababu nere eri, ng'a bamokagerete na omorogi are. Bono bakoimoka bakomoita, kang'ina agake kabisa gatari nguru okabegete inse ogaita, tari fair, tari fair. Ebinto mbire oo noite abanto otakore. Oborogi, borogi mbori kobasolve na goita abanto gose kobasamba. Eye na egento kia buna Nyasaye, Nyasaye abe kakorwa chinkoro batige. Abanto batore okoboko gwa bwango goaka omonto komeka eria isiko ning'ati atusambera aba. Kinde class eite ngaki gete iga, mongwana gete nasambetwe, eye ng'a batareti omonto botuko bakamotari, bono bagatiga omwana oywo ase omwana oyo kandi nabaroche abande ne chiango chiaye. Bono abanyakenyoro bakaigwa bobe bakamobwata bakamosamba. Bagasamba oyomo, abande bagatama. Bono ekenyarekana ng'a baria bamosambete mbamanyire, bakairwa echela. Bakorete emiaka ikomi gochia motwe abande, bono bachete juzi ng'aete bachakire gocha, nabo bare chinka. Chisegi korwana tari buya, chisegi korwana tari buya. Rika riogosamba abang'ina baria, reta chifadha mwabo, chifadha ngorusia chire ebinto biria, babasabere. Abang'ina bagane chikanisa, gose ebinto ebi mbisire ebinyoro. Gekogera abang'ina baria omanyete ntobaganeti sana. Okonyora abang'ina baria buna bono ekero onyora omochie buna bono nabwate inche my grand mothers mbarengeo, nabwo nanyorete my grand father nanyorete nonye na oyomo, so kore ante oyomo nonye na oyomo naumerete. Bono baba nasirete twenty thirteen nigo magare. Korwa gesasira omochie oywo ntwanye gotacha oo like tori mochie oywo naende, fine nkogenda tore amatanga, chifunction, gokwania chiango, lakini mochie oywo tori mochie oywo bado bono iga buna baba taiyo, tori mochie oywo mochie oywo tori buna ekero baba barenge oo. Iga abang'ina abwo na abagaka mbabwate eng'encho chinka ime, tobwenerete kobaa amatu, kobategera, kobaancha na kobarenda. Nene ngagera ting'ani buna togosuka gochia motwe, ntobwenerete gotwara abanto bare visionary, timaeti naki kare ndakore nyore that chance. Ntobwenerete gotwara naende rehabilitation centres, otari rehabilitation centres, care centres, nachiroki ng'a care centres. Ase abang'ina baikire ere emiaka buna eyio advanced, baragende barendwe ororo na abanyagitari gose na chinurse, baigwe endagera, batererigwa, ebere bamenye naintwe emiaka eye, ekero obogima na obogima. Ntobasa kobara ng'a emiaka yachire tiga akwe, yaya. Yaya, ntobwenerete gotwara chingaki togoikera abanto aba, tobae oborendi obuya, oborendi bw'amang'ana. Ekero onyora ebinyoro bono iga, kare ekero tweng'ana abake, baba riaganeti omonto mochia roche ondangere mokwa oo, inchuo, onye ekeguyu naminyoka roche namoretera. Bono iga nonye kare ekenyoro, bono iga bachia koromba ebinyoro ebi, abande chipikipiki bakoendia, abande chisukuru bagache boarding, abande bachie korigia Nairobi, abande bachie Likiang'u, abang'ina baria batigara boka. batigara boka bori boka boka chinka mbabwati onde boka batigarete oo mong'ina tabwati amache nyonga nyomba tabwati ndagera nyo okoruga nakong'u bono nere amache okonywa kwandaroche mbaroo bagotema sana berugera lakini kwama konyora ng'a kwama konyora onye abanto abwo ibamenyete boka. Bamenyete boka yaani mbabwati onde okobarenda. And sometimes tari kobua kwabo ng'a babe boka, gose naende nonye chifamiri neba chibatigete onyora mbinyareti, konyora pi tinkobera kande inde baba, kimbwate efamiri eye enke iga iga eganeti koragera. Komonyora ng'a omong'ina oyi finally obere bieka. Abande mbaro finally bakoenda ba- ba- ba- ba- bakorora amang'ana atari maya. Toigure ebinyoro ime boria omong'ina omonene ocherwe nabaanto botuko bamokorera ebinto bitari biya. Ebinto buna ebio mbibwenerete koba prevented. Esociety eitekine, esociety eitekine buya. Buna bono chistima chiachire emechie goeta goeta goeta goeta, tonyore ng'a chistima echio buna chiroo, abanto iga aria mbabwenerete gokora ki? Kobekera aba abang'ina buna abwo barorera. Igo ase amasikani onsi nare kogania ng'a tiagusiitwe chire chinkoro chimbe, more especially goitana, korwania abanto, ogoaka omonto ore onyore ng'a naganyete omwaka agendererani iga. Omonto nare omanyete are Kilgoris omogete engaki gete iga, omonto agacha akamochekia. Kamochekia akamobeka obororo kabisa, oyo bono ochaki goaka emokia gose na akamotaaka, gakoria omotwe igoro. Agaaka, akaba ng'a aaka nse, akamoimokia agakorokia nyagetari mong'wanire agasira. Nabo emechandiko chiabo eke ebinyoro, bosa igo pi oboru bwogera ebinto biabo ebibe. Timaeti inki obwate in mind, baria ase comment section nabo moko share nainche, baria bang'ani kong'akera esimi nabo mokong'akera, twasanga amang'ana buna aya. Ninche nchake koreta ase togwaka chisemi torete topic to discuss. Mwarwe abanto ekero baminie naki ebinto ebi ngokoreka nabire ebinyoro. Abanto baroche ng'a ne chistory mbwate aa. Abanto baake chisemi iga momanye ng'a chisemi ngwakerwa ninche nchirete chisemi ogwaka yacha live. Omanye buna amang'ana akogenda gusii iga aria tari rahisi. Ki abanto banchani, amaremo gochia abanto bakogera barwana baitana. Abanto baitaine kabisa mpaka ogokwa na okoba ase eng'encho y'oborimo.